una no watch dat video to di end dat is from di starting to di end make una for understand dat very video wey i make concerning batch na understand because wetin i talk for dat video be say if batch no chop your money make you no come out come talk say Batch chop your money because the beginning the beginning of the video I can't skip and put like almost the ending of the video to edit am before I post am. When some people just listen to the starting of that video, they don't conclude their comment for comment section. So now make me come do this short video say make una not misunderstand me. Oh. e no get any time wey e be say i take join batch say e dey chop people money wetin i talk for that video be say dem newly do marriage make dem leave dem make dem enjoy their honeymoon well i no true know say na inside facebook dem wan do their honeymoon i for no still put that word so Wetin I come talk for that video be say make people wey be say e no collect money for your hand you go come come out come dey talk say e collect your money because say you wan use that advantage take build your page take grow your page or take get viewers and followers na understand me I no dey support evil for this my page na truth na I dey talk for this very page wey I dey so so make una no miss

the the difference is clear na we go still judge that matter as e be na understand so no be say we go see black we go say na white me i no be like that o na only wetin i come tell una for that video be say if e be say e no chop your money and you go come out say e chop your money na that one no good brother sister make una no get am twisted my people anywhere wey person for get error we go correct am for social media because e no good to true true chop people money just like that without say you no do anything for them i no dey support bad thing o so now i say make i come tell una for this short video i really appreciate every one of you that are always coming back to watch my videos sharing my videos una too much my amazing people keep supporting watching sweet mother gist tv okay my people so i wan enter supermarket brother good morning how the family well done hi defe Yes, my people, e good make we dey talk truth. Eh? No be say because me, me with one bros wan get problem because of that very video when I dey talk so when I do. We wan get problem for comment section when they comment say, ah, madam, why are you joining him? Eh, why are you supporting him? Whether I don't know how many people buy don't chop him money. I say, ah, ah. I say, bros, oh, you sure say you watch my video to the end? You listen? so the full video wetin i talk for inside the video i no get the time when i take support am say maybe e dey collect money from people wetin i talk if you lis ten well say if you no chop your money and you say you chop am you, you wan use advantage take say you wan use bash take grow your page i say e no go better for una na so i talk na i no dey deny wetin i talk i be full woman wey dey talk with my full chest i no go deny am You understand? So, who do anyhow for the social media, e go still collect anyhow. Uh -huh, because that woman own now, eh, we go come still analyze am. Wey come out for Gbovo, Omega Gbovo page yesterday. Uh -huh, so, if e be say you chop that woman money, according to her, batch, go give her im money o. Go and give her her money because all of us dey abroad. Money no easy for abroad though. Why is it yeah yeah to get ego for here my people? Na hustle we dey hustle. If not be hustle, we for dey the media. If not be say we wan get small small change to dey support ourselves. You for not dey social media now. Abi ale. Huh? You wan dey come out anyhow like that come dey show your face for media for wetin na? Na money na carry all of us come so make we no cheat ourselves. Make we no collect money from um, innocent people hand. You just chop am like that and you wan go free.

no support you for all those things wey you dey do o la la la la eh because eh the comment section that day i come even dey delete some videos wey be say people come take dey attack me dey fight dey fight me for wetin i no know one i no know two. Eh? E no good o. E no work for person you collect the money. You no know say karma go meet you later. Go meet you. Now you know chop am go free. That kind money dey hang for throat o. Dey hang for throat and e dey even dey pain me say a lot of people dem no too too understand this page of a thing. I dey always dey tell people say This page wey we dey operate so say e dey very easy. E dey easy if you get yellow dollar sign or restriction. You need to delete the video wey give you that restriction and you go start to dey do live video. If you do live video well well, they go remove am. Na be Facebook law. No be say you dey carry people video come dey put on top of your own. Dey post people video wey you never monetize. Ha. Facebook go strike you now, they'll give you restriction. They'll tell you say the content wey you carry na reuse content, unoriginal content. They go tell you like that.

Na this thing you come dey use dem dey do follow for follow eh instead of you to fulfill your promise say you wan give that woman followers you wan give am eh eh watch hour you go do am no be say you go do wayo na only orobo we dey say orobo na wayo esan isan laha eh na there I sing am reach mo na no vex why your own come be wayo na eh You fuck up o brother Batch, you fuck up. Wallahi. All of us na the same. Even though say you be Igbo and Hausa, na one God create us. Na one blood na dey run for our vein. Brother Batch, make you change your way o because money wey person don chop eh, hmm, I know say dey really dey hard to return.

Before they'll close for school. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Yes, so oh, as we dey talk, my people, I don't buy wetin I wan come back for. For outside, I dey go house. Huh? But when you try to change, you. Oh, That one wey your woman go dey burst egg. How many people egg don kill? Abi we we never tey for this social media. We don see many people wey don carry egg go dey burst for for outside. You all dey waste that egg for nothing. Egg, egg wey you for fry eat and egg wey people need for Naija to to enjoy themselves. Now you go dey burst throway anyhow. Oh my God. So make you advise your husband. oh. I say if you if you be real responsible woman, you need to advise your husband say ha honey come sit down here as this thing come be now even though say you no give them all the money at least make you shake body because if people too much wey you collect money you need to work for some according to the way wey una take uh, discuss you work for some the rest you return their money wey you no work for na so e your be na so e be o ona ọkà gbé bàchì ona Egi agbon na we gboa ewu me money. You have kids already so when people dey narrate you brother, you know not good. Not really good eh. So may you return their money back to the the one so you know say you fit do their work because you know fit return all the money go do their work for them. Now my people, more na no get That my video twisted though. I use God beg una say I dey join batch. Say chop people money. No. I not join now. Me dey bear me down because I be Christian. I stand for the truth. For this social media, I know they do wuru wuru. I know like who they do wayo. I swear. So, wanna share this video. May get to bash. Bash. Return their money. The ones wey you no fit return, do the work wey you tell them and you sef you no be you no be Facebook. If person get restriction for page now, batch, how you wan take remove am? Eh? Only my advice now na for you to tell those people say if they get content wey no be their own, make they delete am comot, make they start to dey do their own content. do live video the restriction go comot na the advice wey i dey give people wey near me na be that one o na understand so na facebook na dey remove the restriction no be human being like us page sef dem no dey service page if the thing reach say you dey do better content wey people like wey dey really love Dem go dey follow you, dem go dey like your video, dem go dey share your video, you go viral. So everything get its time. There is time for everything. Now understand my people. May I even follow step o because if I enter this lift now, this live video go cease. My in no may cease. So it's good to be good, my people. Batch, try make you dey good because uh, a lot of people don't know you. Uh -huh. Just do things right. Okay? Okay, my lovely people, my beautiful and amazing people. I go to see you now later. Now do well. Please like and share the video, okay?